It's wicked bro. Piere te rangi runga nei, a Mātoi te rangi runga nei, ū, ū mai ana rā ko taku whare takoto mai nei. Kei ngā au māi o uri noa puta noa, te ao, te motu, a tēnā rawa atu rā koutou. Tēnei te pātukituki atu rā o te aumihi ki runga ki a koutou, a me te tangi anō rā ki a rātou mā kei ngā mate ka ukura kawe ēnei i tēnei ao, kua rarau mārire mai rā i te ware āio mō Wairokiroki. Nō reira ki te runga, ki te raro, ki te waho, ki te roto, pai mārire ki a tātou. Nau mai, oki mai, piki mai kake mai rā e te iwi, ki tēnei, ki te kupu o te uru. E mihi kau ake nei, oti anō e rāiri ake nei tōna reo ki tātou, o te āhuatanga ki tēnei tau 2022. Nōreira koia rā tēnei, tātou e noho mai nei i te tai o te raumati e uhi ngātahi nei mauri ora ki a tātou. Me te mārama anō, koia tērā ko te reo irirangi o Te Korimako, ko te reo irirangi o Whanganui me te reo irirangi o Rangitāne ngā pou tautoko i te reo o te uru me te kupu o te uru nei, ko au tēnei ko Rauri Morrison. Hoi anō, kia matua mārama ko te kaupapa matua o tēnei o ngā hōtaka e titiro atu anō rā ki ngā pūrongo kua puta mai rā i te reo o te uru, ngā pūrongo e wā. Nō reira, nā runga i tērā e te iwi e meta uri ake rā tātau ana ki te aro atu ana ki tēnei o ngā pūrongo tuatahi. Mai te maunga titoo ea nei, ka rere a Manu Watiwati Parirau ki roto ko ia ki Te Manawatū ki Rangitāne. Tērā ia te kura mai mai a roa ki te unga i riro atu rā i te aituā i te wai ara i te awa ki roto o te roe o Rangitāne, ana no te rironga atu i te āhuatanga ki te toromi ana ka rāuitia ko taua wā ira. Nō reira ko te rāui tonu a te kaupapa pū o tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei. E titiro atu ana ki tēnei o ngā kawa. Tēnei o ngā kawa i tukuna mai ai e ō tātou mātua hei āwhai ake mā tātou. Heoti anō, e kura mai mai aroha, e tangi atu ana rā te ngākau ana ki te unga kūrero, heoti anō ka titiro atu rā tēnei o ngā pūrongo ki te wā anga ki te rāhui tonu. Nā runga i tērā, me whakawhiti atu ki tēnei te pūrongo tuatahi.
E rere tonu ana ngā maimai aroha ki a rātou kua riro. Me taku mihi tonu ki ngā whānau, te whānau pani rātou i ngaro i ngā whānau i ngā rangi Tata nei taku whakaaro tonu ki a rātou. Tokowhā ngā tāngata i toromi ai i te mutunga o te marama kua hipa, kei te kainga tawhito o Ahimate rātou e kaukau ana kei Awapuni i Te Papa-i-ōia. He wāhi rongonui tēnei mō te kaukau, he wāhi tapu anō hoki ki ngā iwi o Rangitāne. I whakatau ai te iwi i tētahi rāhui ki runga i te awa, Ā, mai i taua wā e horapa haere ana ētahi kōrero e hē ana mō te tikanga o te rāhui. E hāngai ki te katoa, ki te katoa. Ā, ahakoa tikanga Māori, ā, kawa Māori, ā, e hāngai tonu tēnei ki te katoa o ngā tangata. Ehara mā te Māori anake, ehara mā te Pākehā, engari mō ngā tangata katoa, ā, ā, tēnei tūmomo āhuatanga, ā, tēnei tūmomo tikanga mō te haumarutanga o te tangata. I te tau 2009, i whakaingoatia ko te awa o Manawatū tētahi o ngā awa paruparu i te ao whānui, e ai ki ngā rangahau o taua wā. I te kī katoa te awa i te tūtae me te waiparapara mai ngā pāmu o te rohe, nā tērā āhuatanga i mahue ai ngā uri i ngā akoranga me ngā mātauranga o tua ukiuki mō te ata tiaki i te mauri o te awa. Ā, haunga ki te wāhi nei, he, he kainga tawhito tēnei, ā, he pā tawhito tēnei mō ngā uri o Pane Iri, ā, me ngā kuīti tangata i haere mai i ngā wā o te whawhai, ngā wā o ngā pakanga. Ā, i tae mai i te tini mano iwi, te tini mano hapū, ā, ki te noho whenua ki tēnei wāhi mā mātou nei Rangitāne

Mā te whāngai mātauranga ki ngā uri whakatupu ka ora tonu ai ēnei tūmomo tikanga kua roa e noho tāmi ana ki ngā parapara kua purua ki ngā ia o te wai o Manawatū. Te tino tikanga o tēnei momo rāhui, ā, nā te mea he maha ngā momo whakaritenga mō te rāhui, i ētahi wā i rāhuitia e ngā whānau i tētahi wāhanga o te takutai moana, ā, i ētahi wā i rāhuitia ngā kaumātua he rākau tōtara, me wai me kua rāhuitia tērā mō tētahi waka mō ngā uri kei te haere tonu mai. Engari i whakaritehia mātou tēnei rāhui mō te āhuata, mō te haumarutanga o te awa, mō tōna mauri, ā, me ā mātou nei whakaaro ū, ā, he. ā, he rāhui hoki mō te whānau. Ka hikina te rāhui e te iwi i roto i te rua wiki e tū mai nei. Te Mihimi te reo o te uru.
Kei aku rangatira o roto ana mai o te takiwā o Rangitāne, tēnā koutou. Ka tika oki. ā, ki wāngaia tēnei ka atu mātauranga Māori ki te iti, ki te rahi oti anō ki te iwi o tēnei whakatupuranga, oti nō mō ngā whakatupuranga e āre ake nei. Ka noho mai ēnei tohutohu, ēnei whakamārama hei kura taonga mō rātou, ki a ai ai tēnā whakatupuranga Tēnā ko kā tupuranga te āwhai ake i ngā kawa me ngā tikanga o tātou mātua, me te mārama hoki mā te wāngai i ā tātou ake a nāwai pai ana ka wāngaia ko te tini ko te mano a o te āpori ana ki matua mārama ai a oki te āpori ki ngā kātu ā uatanga o te rāui oti anō o ēnei a kātu ā uatanga a kui mā koro mā. Nō reira nei rā te rau o te mihi e rere atu nei ki a koutou. Koe nō nā runga i tērā e te iwi ē, ko tā tātou nei pūrongo tuarua te wai ake nei. Arā, ko te ingoa o tēnei o ngā rōpū, tēnei o ngā tira, ko Te Rauora. Ko te kaupapa o Te Rauora e whakarauora ake ai i ngā tini kaupapa. I karangatia Te Iti Iwi ki roto i Te Whanganui-ā-Tara mō ngā waka pāpāo. Ko ngā waka pāpāo i tō tātou reo, Māori rangatira ake nei. Arā, i karangatia tēnei ui kia kite atu kei te pē e a te ora, e a ngā awina, e a te āhuatanga ki te manaaki i ā tātou nei taonga pū ā kōrero anō nō roto ana mai o te motu. Arā ngā kātū āua pēnei i a Te Reo o Te Uru, a ngā kātuāhua pēnei ana i a Te Ao Mārama a me Te Karere me ērā o ngā kātu waka pāpao o te motu i tū te ui ki roto o Te Whanganui-a-Tara, tēnei me uri ake ki te pūrongo nei.
Ngā ui o te rauora i pōiri atu ki ngā waka pāpao, e puawai ana ngā ua o ngā ware e rua, pū tonu mai mō ngā hua kei te mata o tēnei pūrongo. Ka pūoro te reo rā iria te rauora ki ngā awa ka pāpā o. Ko te rangatira o te whare nei, a Doctor Maria Baker, ko tāna tirohanga mō te rauora haere whakamua, me pēhea rā te tohatoha i ngā kōrero o te motu, ki te motu, nō reira i mea atu au ki a ia, tērā pē, ko te whakaruru hau pea he whakautu I te me ko rātou kē kei roto i ngā rohe, ko rātou kē e kōrero te mita, me te reo, me rangona i ngā kōrero katō i raro iho o tā rātou ake maunga. Well it's our opportunity as Taraiora to to welcome our storytellers and our and our regional um kaitiaki you know in terms of the news and uh what's going on in the community to come into our tari and to learn a little bit about Taraiora but also for us to find out

you know, and also kind of um, assist to represent some of our whānau that are living in the communities across the motu so that we have a better opportunity to tell our stories in the way that, uh, you know, that it's important to us. Ko te tira o te rauora ngā kai karanga i te ui nei. Ko te waka wanau ngā tu ki ngā kai pāpā o me te ratonga nei, te matū o tēnei ui. He nui ngā kaupapa kei te uh, puta mai mai te māngai pāho, me o rātou nei kaha Tuatahi te hikina te reo, tuarua te timata i ngā reo irirangi me o rātou ake pūrongo, no reira ko te reo o te uru tetahi, kei Te Tai Rāwhiti tetahi, Turanga Media FM, ko Tahu FM tērā, o Tahu News, otirā ko Aukaha tērā, no reira ka tika tonu Me karanga atu ki ngā rangatira, ki ngā kai, ki ngā kai, ki ngā rīpoata, otirā, ki a rātou katō e hikina tēnei taonga ki ake ko te pūrongo. It's very much about, you know, opening the tare and getting to whakawhanaunga and just to connect and then to find out a little bit more about each other and how we might be able to contribute to

Ko ngā awa ka pāpā ō pērā i a Te Ao me ngā irirangi Māori i ngā tahi atu ki te ui nei. Ko te wāngai i a rātou pukenga ki te ao auora kei te kūrei o te waka. Ko te whāinga nui kia piri tahi ki ngā reo irirangi hoi anō ki ngā ki a te ao, ki a te karere, me, me o rātou nei pukenga, me o rātou nei um, tino ngako i roto i ngā mahi, te āwhina atu i a, i a Te Rau Ora, te tukuna atu ngā kōrero ki te ao. Koira te whainga, whainga nui, o tira ki roto anō i, i te tari, uh, me te Whakapakari ngā rangatahi, āta haramai te ako he aha tēnei me te hauora, me tēnei me te pūrongo o te ao, te ao Māori, ka tahi rā me tukuna atu reo, te reo anō kia rere i roto i tēnei taonga e kī ake ko te hauora. Hauora can be challenging to talk about and how we can support our media and or our iwi radio stations about how to hold some of the lines. in the in the kōrero and also to tap in. I'm, I'm also interested to see how we might be able to partner with iwi radio stations in terms of you know being able to contribute to kōrero, to be able to support in any, way, any other way uh, that gives a different brief around Hauora Māori for our people and to be able to contribute that, you know, from a whole range of different perspectives. Ko te manako nui i a Tākuta Baker, ka pā te rongo o ngā kaupapa auora ma te ma i ngā tahi ki ngā waka pāpāo nei, Aroha Broughton Pue, te reo o te uru.
Ā, mauri ora, he mauri ora tō roto i tēnei kaupapa e taea ai te awi atu i tēnā rohe, i tēnā rohe ki tae ai e rātou te whakapuaki mai i ā rātou nei kupu, i ā rātou nei kōrero nō roto tonu i ō rātou ake kāinga. Otianō, me kī, ko te reo tonu o tēnā iwi, o tēnā iwi, ka puta rā, ko ā rātou pūrongo, ko ā rātou mahi, ko ā rātou kaupapa, ā, me ā rātou wānanga i ērā āhuatanga nō roto tonu i ō rātou takiwā. Ka tae. Ka rua, ko te painga atu o tēnei uiuinga, ko te rauora, ā, ko taua kaupapa tonu, ko te rauora, arā, ko te whakarauora, ko te tuku ora, anō hoki, ā, ki ora mai ai, ā, ki tautoko tēnā kaupapa i tēnā kaupapa, tēnā pūrongo, ā, tēnā waka pūrongo, tēnā waka pūrongo i a rātou anō. Nō reira, kua hoki te pai, aua te whakawhanaungatanga tonu tērā i kitea nā roto ana mai i tēnei uiuinga a te rauora. Hei tāpiri, ko te tāpiritanga ki tēnei o ngā pūrongo, ā, kei te whakaaro nui, ā, ki tua anō tētehi o ngā uiuinga pēnei, ā, ki tā tonu ngā kōrero, ngā kōrero ki te, ā, waka rauora aere tātou i a tātou i roto i tēnei waka e kīa nei ko te whakapāpāo. Whenua TVA ko au tēnei ko Rowley Broughton e pāpāo atu nei i runga i te kupu o te uru. Ko te kaupapa matua o te kupu o te uru, arā, e tautoko ake ana i ngā pūrongo. e tāpiri ake ana ki ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru i tēnei wiki tonu. Koe anō rā e te iwi kia tauiri ake rā tātou ki tētī atu o ngā pūrongo te wai ake nei. Āhoi anō, ko te whakapaipai me te tapa i whakaataahua i te uruuru. i te makawe a te kaupapa tūranga o te pūrongo Te Wai Ake Nahi. Kei te takiwā o Taranaki tēnei pūrongo tū ai, hoti anō kei te tāone nei o Waitara. Ana, kei Waitara tēnei o ngā kaupapa e kōrero ana mō tētehi tama E kaha nōna ki te whakapaipai i ngā uruuru o ngā tāngata o taua rohe rā. Nā, kua kite au i te nui o te hunga kū mātakitaki atu i tēnei o ngā pūrongo kei runga te nui. Otianō rā, nā runga i tērā me whakawhiti atu ki te pūrongo i tēnei wā.

I wae a Matakurangi i te ara ki tēnei mahi i Tāmaki Makaurau. Ka uki mai ki te kāinga e waka tīnana i ōna pukenga tāna mahi. There was definitely support from other people like all the um a lot of people encouraged me to start my own business and to branch out on my own because they seen the the skill set in me and the drive and um and the passion the passion was definitely there so um yeah that was yeah it was it was everyone's support really everyone's everyone told me to do it so i thought yeah i got nothing to lose Nā te kupu tautoko a te katoa, kia rewa mai ko tōna pākihi, i wānau mai te kaupapa o Fresh on Time Studios i Whaitara. We have been going on

for now. Nā te ngau a te mate kōwhēori, kua rongo i ngā uauatanga e tōna pākihi, engari, ko tā Bidwa, kua pai i tēnei wā. As I was growing up, I kinda, I grew up with my mum, I was never, I was always a shy boy, I never really wanted to try things or

was something that um I was really scared to do and risky but I never um knew until I tried it so I just gave it a go. E tapae i ngā taupa, ka tau mai ki mua i tōna aroaro. Hopefully after all this I've

Ko te wawata nui, kia noho mai ko ōna pukenga hei akoranga mō tētehi atu. Aroha Porton Pue, Te Reo o te Uru.
Ooh, tēnā rawa atu koe e Te. Tēnā rawa atu koe e ata ā, rere atu anō ōku whakaaro nui ki runga ki a koe, e karekore ko au anahe, ā, ehara i te mea ko au anahe kei te tuku mihi atu rā ki a koe. Ā, nā, ko koe tērā i āre ki te ako pukenga, ko koe tērā, ā, i hoki atu rā ki te au kāinga, ana, ki te whakatū, ana, i tō pākihi, ana, kātahi ko koe tērā e whāngai atu ana, e whakaako atu ana i ētehi atu. nā ka nō mai rā tērā, ā, hei, hei mana mōu, ā, rere ana te weʻiweʻi i roto i a koe. Rere ana te weʻiweʻi i roto i a koe, ā, i ō maʻi i a koe ka tū i te tū, ā, tērā o ngā tupuna a Tūtangana au. Ka mutu pea e Oha, ka mutu pea o Mahi, ana kua tutuki nei i a koe, a me te mārama nei kei te pērā te wairua o ō mahi me te wairua o ō whakaaro, a ka angitū aere koe, ka angitū aere koe. E te iwi e koanga ngakau, tino koanga ngakau e koangie nōku, ā, ki te, ā, ki te kōromotini o ngā pūrongo, te kite atu nei i a tātou, ā, tae hoi ara te unga rangatahi nei no te ranga auraro ana e piipihi ake nei, e maaia mai nei ai roto i nga mahi uenei, ara me te wai paakii, ai oranga puu, ai oranga taketake a haere ake nei. Umm. Awe no, na runga i tera, a tena rawa atu koe e te, a te kawe mai ra i tera o nga rakau, a e amu ia atu ana ki te rangi ki te nuku. Hoi anō ko au tonu tēnei e tātai mā ko Rowley Porter nei mīkau ake ana ki a tātau, ā, kia uri ake ki ngā whakamārama mō te pūrongo whakamutunga. Hoi anō ko te tupuna nei, ko te poropiti nei, ko tāu pōtiki Wīrimu Rātana. Hoi anō ko tōna māramatanga te tino kaupapa o tēnei pūrongo te tū ake nei. Koia koi, kei te papa tongarewa i te Wanganui-ā-Tara nō, ā, tēnei o ngā pūrongo tū ai. Otirā nō rā, tērā ia tētehi kaupapa, tētehi whakaaturanga e kīia nei a Rātana te Kaiwhakaora. Ana e kōrero ana mō ngā ītori e pā ana ki te māramatanga i tau ki runga i a tau ko Te Kiwerimu Rātana. E kōrero ana mō ngā kātuāuatanga a Mote, Mote Āi me ōna whakaaerenga. Oti anō, ko te taha tonu ki te ao wairua tēnei ka kōrerotia. I tae ake rā tā mātou nei kupu kaipūrongo a Eruere Rerekura ki te papa tongarewa i Pōneke, koia tēnei ko te pūrongo.
Koinei te wake kitenga Rātana te kaiwaka ora e tū ana ki Te Papa Tongarewa. I te 22 ko Itātea ka oti te kaupapa nei. I waiwāia au ki te kōrero ki ngā mōreū mō ō rātou whakaaro. Nō te tau 2019 tēnei whakaaturanga e āria ana. Hei tā tēnei māngai, nō Te Papa Tongarewa, kua ngākau pai te apori ki tēnei waka kitenga. He pai ki a rātou nā te mea he kōrero nō tēnei whenua, he kōrero mō te taha wairua, he kōrero mō ngā, mō tētehi o ngā poropiti o te tai hauāuru, ana, he hari, he koa ki a rātou, ā, kia whakamārama mai ngā, ngā kupu kōrero, ngā kōrero o ngā tūpuna. Ko te kī a tēnei mōrehu matua, I pupū ake te ia ia kia whakatū tēnei whakaaturanga i te tīmatanga o tētehi moreū nōna i Waitūranga Ma'i ki Te Papa. My dad had had a a korero many years ago with Rania Aparahama and then Rania had actually had the opportunity to come and work here and took what my father had uh, spoken about with him, literally, and had worked tirelessly to try and get something from our māramatanga here at Te Papa. Mō tēnei taiohi o te āi ki te pito one, kua wai mātauranga au a ia Pēnei i te wakairaira-tanga o tēnei kara. Koianei te wā tuatahi i ako au ki te haki ki reira. Karekau ōku mōhiotanga, ōku māramatanga ki tā mātou hāhi me ngā taonga āhua, ngā taonga rite ki te haki, rite ki ngā taonga i roto i te whare Māori. Hei tāna anō, e tika ana kia wakaakona tēnei kaupapa ki roto i te marautanga ā-motu. Ehara i te mea he mea nui mā te Hāhi Morihu, mā ngā tamariki a te Hāhi Rātana, engari he mea nui mō te hāpori katoa, mō Aotearoa katoa ki te ako anō hoki ki tēnei māramatanga ātaahua.
Ko te kī a Te Here Kiekie Hiriwini nō Te Papa, Mā tēnei rauemi whakaakoranga, kua pūmau te wanaungatanga ki waenga i te papa tongarewa me te ā-īrātana. Ko te mahi o te papa ngā kōrero matua o te motu, ā, ko ngā kōrero pā ana ki te hāhi rātana, he tino kōrero mō te iwi Māori, mō ngā iwi Māori, he tino kōrero mō Niu Tīreni hoki. Nō reira, koina, koina te whanaungatanga, te tataitanga. Āe. Hei te rā o Roi, te 22 o Koitātea, otīa ai, te wake kitenga nei, Rātana, te kai waka ora. I Ruerererikura te reo o te uru.
Tata i te whakaaturanga ko tērā, ki whakaatungia ko ngā uatanga o te ao wairua e kawea ana e ō tātou mātua tūpuna i te wāhi āia. He oti anō i te wā i tēnei o ngā poropiti i a Taʻu Pōtiki Wī Remu Rātana. Ana ka nui hoki rā te miiaro o te ngākau, te kite atu i te unga o te pā o Rātana, oti anō i te mōrehu. Ana i tukuna atu rā ko tērā o ngā whakaaturanga ki te papa tongarewa, kei āpōpō te 22 o ngā rā o Anuere nei, ā, whakakapingia ai tēnei o ngā whakaaturanga. Ko te ō-onutanga, kia ono atu au ki ngā kōrero a te tamāhine, i kōrero mai i runga i te pūrongo nei, āna, kia mōhio ai te mōreu, kia mōhio ai ngā iwi Māori, oti nō ngā iwi puta noa ki ngā taketakenga, oti anō ki ngā matāpono kei roto ana mai i tēnei ahi. Ā, e tino āio ki tēnei nō tātou nō te iwi Māori, anā, me ā, ōna ua hei painga mō tātou. Nō reira, nā runga i tērā, kia matua mārama mai e te iwi, koirā te tuatahi o ngā pūrongo, anā, ka puta anō ko te pūrongo tuarua, te wāhanga ki te whakakapinga i runga i te reo o te uru. Koe no ra, tena o nga kaupapa tena e mihi ake ana, a hoki ki a koe e, a oe no e te here kiekie e te wanaunga tena koe, a ne amu mai ra i nga auatanga o te maramatanga ki roto i te papa tongarewa me te tautiaki i nga taonga a Kameamea e tau ana ki roto tonu i tera ware puiaki. Wai nō rarunga i tērā e te iwi koirā ā tātou nei pūrongo kua puta i tēnei wiki i runga i Te Reo o Te Uru, ana kei tērā wiki ka oki nō mai a Te Reo o Te Uru me ā au oki i runga i te kupu o Te Uru. Nā runga i tērā kia rere atu rā ko te au mihi ā taketake ki runga i a koutou katoa. Koutou katoa e te iwi ē, koutou katoa i tuku mai ko ngā kōrero i toa mai, arā, ko ngā kupu, ko ngā kōrero kia rere ai, kia rere pai ai ko te waka nei e kīa nei ko Te Rewoteuru tonu. Bueno, nā runga i tērā e te iwi, ka tika kia uri atu ngā whakaaro ki Te Māngai Pāho. E Te Māngai Pāho, tēnā koutou. Tēnā koutou e pou tautoko mai ana i ēnei ōtaka āneineki, tēnā koutou e Te Māngai Pāo e āwhai ake ana i ngā wawata kia ora mai ai ko Te Ara Kupu Matua hoki anō ko tō tātou reo ki raurangi rānō. Nō reira Te Māngai Pāo, tēnā rā koutou e te iwi ē, mai te uta, mai te tai. Ko au tēnei ko Rowley Broughton, E tuku mihi atu nei, otiia anō kua mutu te wāri ki ngā kupu kōrero mō ngā pūrongo ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au. Mai mārire. Ko te reo te take.